Салам, тусем! Паянхи ҫӗнӗ кӑларӑмра качакасем ҫинчен калаҫу пулать. Мӗн пӗлетпӗр-ха пӗр качакасем ҫинчен? Мӗнле чӗрчун вӑл, качака? Мӗн туса пурӑнать? Качакасене сӑнӗпе пӑхсан вӗсене сурӑхсемпе танлаштарма пулать. Анчах уйрӑлнӑхсем пур вӗсенче. Сирете качакасем килӗшеҫҫӗ пулсан манпа пӗрле тишкерсе тухма сӗнетӗп. Хатӗр пулсан кайрӑмӑр. Малтанах качакасем ҫинчен калама пулать вӗсем вӑтам чӗрчунсем. среднего размера. Нумайрах вӗсем шурӑ тӗсле, анчах качака такисем тӗттӗмрех пулаҫҫӗ. Качакасене тата сума пулать, мӗншӗн тесен вӗсем сӗт параҫҫӗ. Тата интереслӗрех пӗлтереш, качака такисем кӑна мар, качакисем те мӑйракесемпе ҫӳреҫҫӗ. Ученӑйсем калаҫҫӗ, качакасене этемсем чи малтан алла хӑнӑхтарнӑ пулнӑ, атамашнего тунӑ. Ҫер ҫинче паянхи кунпа икҫӗр вунӑ качака породисем пур. Айтӑр хальччи тӗлӗнмелле качакасене астуса илетпӗр. Вӗсенчен Бурский козел. Ку чи пысӑк Африкӑра пурӑнакан качака. Вӗсем йывӑрӑшӗпе ҫыр килограмм ытла пулаҫҫӗ. Нумайрах вӗсене ашшӗн усраҫҫӗ хӑвӑрт ӳсни пирки. Американский карликовый козел Ҫак ачакан яче хӑйӗн ҫинчен палӑртать. Нумайрах вӗсене килсенче усраҫҫӗ хула ҫыннисем пӗчӗкке пулнӑ пирки. Нигерийская карликовая коза Ку порода та хӑйӗн размерӗпе мухтанма пултараймасть, анчах пӗчӗкке пулсан та ҫынсем усраҫҫӗ вӗсене лайӑх характерӗ пирки. Занинская коза. Швейцаринче пурӑнакан качакине упраса пӑхаҫҫӗ. Мӗншӗн тесен ҫакӑ порода рекордсмен нумай сӗт панипе. Кунне ҫак качака вуникӗ литр сӗт пама пултарать. Испанская коза. Испанинче вӗсене ашшӗн усраҫҫӗ. Мясной порода шутланса, фермерсем тӑрӑшаҫҫӗ ҫакӑ породӑна ӗрчетме. Ангорская коза. Ҫакӑ качакасем Турцинче пурӑнаҫҫӗ. Тӗрӗсрех ҫавӑнтан пуҫланса кайнӑ пулнӑ. Ангор качакисене ҫемьесем пирки усраҫҫӗ. Ытлашши пысӑк мар пулсан та вӗсенчен нумай ҫемьесене илме пулать. Ламанчский козел Тӗлӗнтермелле уйрӑмлӑх Ламанча качакинче мӗн вӗсем хӑлхисем ҫук. Тӗрӗссипе хӑлхи пур, хрящевой тканей ҫук. Хӑлхине касса илнӗ пек Анчах вӗсем хӑйсен ҫавӑн пек илте ҫитӗвӗсем питӗ аван. Козел Арапава Сайра тӗл пулакан качака Ҫӗнӗ Зеландирен тухнӑ выльӑх. Ҫак качакасене кӗнекине кӗртнӗ. Сахал пуҫлӑхӗпе юлнӑ пирки под угрозой исчезновения тесе калама та пулать. Мадурайский козел чи хаяр та хӑрушӑ качака Мадурай качаки Индинче пурӑнать. Вӗсене заводчиксем ҫапӑҫмалли турнирсем валли усраҫҫӗ. Вӗсен ухмахлӑ характерӗ пирки хӑрушӑ ахальтен усрама. Дамасский козел Чи тӗлӗнмелле качака ҫӗр ҫинче сирӗнчен тухнӑ ҫак порода. Хӑлхисем вӗсем вӑйлӑ вӑрӑм, ҫамки курпӑнлӑ, аялти тути усӑлса тӑрать. хӑйсемте вӑйлӑ пысӑк пулаҫҫӗ. Хитре мар курӑнать пулсан та ҫак качакасен характере лӑпкӑ. Качакасем вӗсем вегетарианецсем курӑка кӑна ҫиеҫҫӗ. Анчах кирлӗ мар чухне мусор отходӗсене те кӑшлаҫҫӗ интересленме. Тӗлӗнмелле качакасен ҫӑварӗнче ҫӳлти шӑлисем ҫук. Аялти янах шӑмминче кӑна. Качакасем питӗ аван равновесие тытаҫҫӗ. Ку вӑл вӗсен ҫанталӑкӑн превосходствийӗ. Астуса илме пулать, мӗнле вӗсем ҫӳле тусем ҫинче пурӑнаҫҫӗ. Чӑнах та тӗлӗнмелле пек. Качакасем ҫапла пулса йӗркеленнӗ. Кунӗпе ҫисе ҫӳресен те вӗсем кӳпӗнмеҫҫӗ ӗнесем пек. Качака вӑл статный выльӑх. Ҫавӑнпа та сирӗн качакасем пулсан эсир вӗсемшӗн вашак пек пулатӑр. Ҫавӑнтах кӑсӑклӑ самант пур. Качакасем копировать тӑваҫҫӗ хуҫисене. Эсир вӗсемшӗн ырӑ пулсан вӗсемпе мирле пулаҫҫӗ. Анчах усалӑн пӑхсан качакисемте сирӗнпе ҫавӑн пекех пулаҫҫӗ. Ялсенче сурӑхсен кӗтӗвӗнче качакасем пулсан вӗсем сурӑхсене ертсе пыраҫҫӗ. Шӳтлесе калама пулать качакасем ӑслӑрах сурӑхсенчен. Качака кӗтӗвӗнчи вашакне сухалӗнчен пӗлме пулать. Сухали вӑрӑмрах пулсан аслӑраххине пӗлӗртет. Ак вара ҫав вожак ачаки хӑйӗн превосходствине кӑтартасшӑн пулсан, вӑл ыттисене юриех мӑйракипе сӗкет. Астӑватӑр пулсан, ҫынсен куҫ шӑрши ҫаврака, вырӑсла зрачок. Кушаксен вертикальный, ак вара качакасен горизонтальный куҫ шӑрҫисем. Ҫакӑн пек куҫ форми качакасене кӑнтӑрлахи ҫутта аван курма пулӑшать. Кураҫҫӗ качакасем виҫҫӗр хӗрӗ градус. Эле качакасен тӑшманӗсем нумай пулнӑ, ҫавӑнпа та вӗсем хӑйсен куҫӗсене питӗ аван аталантарнӑ. Сыхланмалли япаласем нумаях мар вӗсен, мӑйракисӗр пуҫне. Ҫавӑнпа та тӑшмана маларах сӑнаса пытанса пурӑннӑ пулнӑ вӗсем. Качакасен кӗтӗвӗнче ют качаки хутшӑнса кайрӗ пулсан, вӗсем ҫав кӗтме хӑнана хӑвалса яраҫҫӗ. Ялта пурӑнакансем пеллеҫҫӗ, мӗнле качакасем юратаҫҫӗ ҫӳле тусем ҫине хӑпарма. Ҫавӑн пек палаткисем вӗсене Куҫнӑ Альпинче пурӑнакан качакасенчен горные козлы вырасла. Аквара ту ҫинче пурӑнакан качакисем вӗсем малтан тӳрремлӗхре пурӑннӑ пулнӑ. Наравнинах тесе калама пулать. Кайран Тусем ҫине пурӑнма куҫнӑ вӗсем, мӗншӗн тесен унта ҫӑткӑн чӗрчунсем сахалтарах. Качакасен сече ӗненипе танлаштарсан усӑллӑрах теҫҫӗ. Чӑнах та ҫак пӗлтерӗштерес, унта усӑллӑ япаласем нумайрах ӗненипе танлаштарсан. Анчах калаҫҫӗ качака сече шӑршлӑ тесе, пӗринчен ку тӗрӗс, качакасене тӗрлӗ ҫимеҫ ҫитерсен сет шӑрши вӗсен ун пек пулмасть. Тата качака сетӗнчен тунӑ продукцисем, сӑмахран, чӑкӑт, Сыр теҫҫӗ вырӑсла. Тутлӑрах ытисемпе танлаштарсан. Лавккасенче те качака сетин продуктисем хаклӑрах, усӑллӑрах пулнӑ пирки. Качакасен йывӑрлӑх вӑхӑчӗ ҫӗр алӑк кун пырать. Пилӗк уйӑх тесе калама пулать. Качака пӗрремӗш хутчен ҫуратать пулсан пӗрер путек ҫуратать. Кайран малашне нумайрах ҫуратаҫҫӗ, иккӗрен пилӗк хутчен те качака путеккисем пулаҫҫӗ. Тӗлӗнмелле пек, путеккисем ҫуралсан пӗр-икӗ сехетрен амӑшӗ ҫумӗнче чупса ҫӳреме пултараҫҫӗ. Вот ҫапла вӗсем качакасем, мамӑклӑ пӗлӗтсем пек симӗс курӑк хушшинче шуса ҫӳреҫҫӗ. Пӑхатпӑр, итлетпӗр, ҫыратпӑр! Юлташна ярса пар ҫак видеона! Лайк пусма мансан кай! Чипер юлӑр, туссем!